Ehm, ta supos di kuminsá pa pika pika. Mi no a verwagt nunka ku mi tin ku kuminsá mi niu seisoen di es manera aki. Wow! Un shòk mi a haña ora un di mi fensnan vanòf day one di pika pika a manda mi e notisia. cu Marian Eisen no ta ey mas el a bay sosega wow ma spanta ma spanta mi no por a kere mi mester a wak bon riba rednan social pa mi kere berde cu e shoin No ta hei mas. Pasobra bo mester sa ultimo tempunan ret socialnan ta gaña cu hendenan a fayecé anto caba nan ta bibí te coleando. P'esei ama a pensa cu esei ta loke tabata pasando. Imposibel di kere cu Marian Eisden no ta hei mas. Ta pesey awe nochi mi di laga mi kuminsá ke programa aki na su memoria, na su memoria manera sinku di òktober aña pasá mi ta tin Jerry's over di e kaso di Jerry's Honor, mi ta tin Marian Eisden den programa ku ta un mama di kriansa di Jerry's Hon. Anto nos a papia intercambia ken Jerryson ta ta. Como mucha, como un hoben, un mucha homber yong yen e bida, ken e tabata ta. Sin sa cu cinco luna despues Marian Tampoco no t'ey mas. Ta pesey awenochi shonan mi kier a tuma un momento di refleccion. Aña pasa manera mi ta bisa den pika pika nos ta tin un conversacion hunto cu Marian Eisden un programa special mas bien pa mayornan bira consciente kico. Nos yunan, nos hobennan tin ta hasi riba kaya ku nan amistadesnan, nan amigunan na skol etc. Trèk nan un tiki mas na bo mes. Marian, komo mama di kriansa, el a mustra di ta un mama bo por bisa di yen doló, pero tegelijkertijd un mama ku a duna amor. I ainda bo por a mira ku despues di e partida di Jerison, Marian a keda bou di e amistadesnan di Jerison i dor di su funshon na Gouda i Henanan bo a komprende di su koleganan ku el a keda den e muchanan, stimulá nan, papia ku nan i Marian tabata un hende Masha, masha kerí bou di e hendenan a yebanda na Gouda. E tabata un hende ku hopi kurashi. El a mustra amor pa loke e tin ta hasi. Sigur sigur i el a bisa tambe ku kada kos ku e ta hasi e ta hasiel ku amor. Un un persona ku ta tin kurason na su lugá. Awe riba e dia aki mi a pensa ku mi tin di hasi algu na su memoria. Mi tin un par di potret di dje Kon Dezember nos a topa te ku nos a kombersá seasonnan. Ayayay. Ya. Nos a kòmbersá. E la kòmbersá ku mi su plannan ke ta tin p'e aña ki. E la kòmbersá den programa Sinku di Òktober, ku bo por sierto bo por hañ'el riba YouTube, di Pika Pika Talk Show, kaminda e kèra lanta un stichting. E tabata bezig esei. Sigur sigur. Asina ei nos tabata ep otro anto e tabata uit su mes komi ku kas ta bashi. E ta drenta den kamer di Jerison. Tur kos ta manera murayanan ta bashi ariba dje. Kon profundo e perdida di Jerrison ta p'e? Ka sta ketu. Ka sta ketu. Pero asina mes el a keda, el a keda bai su trabou, kaminda. E ta papia ku hóbennan, stimulá nan, enkurashá nan pa nan sigui. Pa nan sigui koleganan ku ta apresiéle masha hopi. Asta m'a komprondé Marian tabata riba lista number disocho di GroenLinks PvdA. Wow! Increibel pero berdad. De repente Marian no te mas. Mi ta puntra mi mes. Wel en suar, nos ta plania, ma esun cu ta dicidí ta esun djei riba, cu no ta bisti pijama. Mi kier a yama bonan tur, tur, tur, tur danki pa tur e palabranan E sentimentunan ku bosan a duna taidens kuma pone riba facebook na tur tur tur hende tur e mil kuater shenti i piko hendenan ku a reakshona anto mi ta bisa wow. Nos hendenan t'ei. Nos hendenan t'ei. Increibel, pero berdad. Marian ta tin hopi, hopi planes, hopi planes. El a contami un di nan, hasta e tabata kere bol'e bini den Pica Pica un bia mas pa bin konta pidi yudansa pa su plan ke ta tin. Pero, ya. Ya, Papa Dios tabata ke otro. Papa Dios tabata cu e otro. Ami, ami ta kere yah, caminanan ta awor aki, tanto Jerrison cu Marian. nan ta kontentu. Boso na a topa trobe manera bosnan por mira un kòrte fragment ku facebook mes a kue pone pa mi kaminda Marian ta bisa kuater bia el a muri òf ere muri pero e no kera muri ainda. Guardando, su deseo ta pa Jerryson kumpli binti i sinku aña. Awor aki henti no di warda. E tamba bai. Ken lo a bisa? Ken lo a bisa algu asin'aki? Ken por a rei un kos asin'aki? Un señora ku hopi amor pa duna, el a duna hopi energia na komunidat di Gouda. Esei mi ta komprende di su kolegasnan. Awe, p'esei awe nos ke rekordá no solamente pa e tristesa ku e a karga pero tambe pa su balentia i su amor. i su forsa pa a kompartí su historia ku komunidat. Mustra ku nos tin ku sigui. Kiko ku pasa? Bon òf ménos bon? Marian Eisen lo keda den nos memoria komo un muhé fuerte, Un mama di kriansa yen di amor i un hende ku tabata tin kurashi pa papia su bèrdat. Na e momentunan manera esaki nos ta rekordá ku tras di kada historia. Tin un kurason, un famia i un komunidat. Na nòmber di Pika Pika, nos ta bisa, Danki Marian. Danki pa bo kurashi. Danki. pa ta un muhé balente un bia mas. Danki pa bo amor, bo forsa i bo kurashi pasobra bo a tuma kurashi pa bini den pika pika bin konta bo historia. Promé ku mi finalisá esaki, sí shona, mi no ta tene largu pasobra boso a mes ta mira. mi ta bira emoshonal. Mi ta bira emoshonal. Ya. Ya. Husticia mi laika lo yega. Vroeg of laat. Pero esei no ta den mi man. Sjonan, mi kiera prome ku mi finalisá manera mi a bisa bo, bosnan, ehm,

Mari a manda mi esaki, anto mi di mi ta bay ponele den programa awe-nochi. Manera bosnan tur, manera bosnan tur, tur cu ta e presente awanochi, bosnan cu ta biba hunto cu nos comunidad, nos hendenan. ta mustra e amor duna Marian bek awor ke no ta ei mas. Shownan, mi no tin nada mas pa mi bisa. Cu Marian, aunke e ta ta carga su doló, e tabata sa cu e ta tin cu sigui. Anto e kera sigui pa e hubentud, nos muchanan. Esunnan cu ta futuro di mañan. Ei e kera focus, el a bisa mi. Pero. No, esei no tabata e caso. Un cos, pa tristu ke ta, mi sa, mi ta ke- mi ke kere esei tambe, ku Jerrison ku Marian, kaminda nan ta, nan tin un fiesta. Nan ta di fiesta. So nan a reuni. Nan a topa bek. Si, Ana. Papa Dios sa mas ku nos. Mariam i Jerrison, segun mi, ta den man di Dios i djei nan nan por yuda e hendenan pa nan sistema di kumpli nan desishonnan di nan stichting riba aki riba mundu. Sigur sigur e lo ke ta guia nan, mi ta kere tambe sigur sigur di un otro otro modo of otro nan sa ku ta asina ki Marian tabata ke. Samira, Danki. Bosnan tur masha, masha, masha danki mes. Sher, Danki. Danki di kurason na tur esnan, tur esnan ku a reager, ku a kondoler, a tuma nan tempu, bosnan tempu, pasobra tur hende ta drùk den e mundu aki. Tur hende ta drùk bezig a tuma tempu. Skibi algu, un aliento, un forsa, un sterkte, un kondolensia. Bosnan tur, mi ta yama bosnan masha, masha, masha danki mes. Erica, Erikia mi amor, danki, danki. Trouwens, danki amiks pa mi yerba di ocho. Ocho yerba. Danki. Kaninfa. Kaninfa mi a mix tambe. Sa ki ta mix di Hulanda. Sigur sigur. Ya, Papa Dios tin su maneranan di traha. Ke mennan e ta bai di un otro manera. Nos no ta comprende, por ta despues nos lo bin comprende. Shownan mi ta contento si di a conoce Marian en persona mi no por a kere ora cu mi top'e nos a brasa mi tin ta Marian e tin cu mi si ata pica pica aki mi no por olbida esaki nunca mas ta pesey A mi ta gusta saka potret pasobra potret ta rekuerdo sigur sigur. Marilont weer un bia mas masha masha danki pa bo potret i bo palabranan. Pa e famianan di Marian Heijden Jerryson Noor. Manera sho nan ma hasi. Bia pasá sinku di october cu Marian, Awe, lo mi hacié cu Marian increíble tambe. Sigur sigur. Anto esaki ta. Manera Marian a sinta den studio, mi a pone un bela ku ta lus pa Jerison. Bai na lus grandi. Marian. Esaki ta por luz. Asina pa bo bai reuni ku cheri sòn. Komo mami kriansa. Pero ba dunel e hopi amor. Ba kuida. Ba hasi hopi. Ahora ki ta ora pa bo deskansá. Bo mishon ta cumpli. Shona, un ta keda mina te otro di yama bosnan danki. Danki pa bosnan sosten. Danki cu bosnan ta tei. Ato, ya. Papa Dios ta tin un mihó plan pa Marian. Ami ta bisa, Thank you Dios, nos no sa ki dia nos ta bai, ni kon nos ta bai. Sigur, sigur. Danki, Sher. Nos tin ku keda humilde. Sigur sigur. Un ta keda mi nada otro di desea bosnan un bon siman anto te djadumingu awor ku un otro programa di Pika Pika. Anto ke Remy e ta bin pika pasobra nos tin nada mas i nada menos ku Chrisma Henriquez. E ta bini ku un tema. hopi pika. Dus, otro siman, djadumingu, mitar di ocho, nos ta bin ku un tema, no un tema asina aki, pero esaki tambe ta parti di bida, sigur sigur. Mis amores, love you very much. Anto cuida curpa. Anto manera nos ta mira, celebra bida. Pasobra bida ta hopi corticu, mas cu bo ta kere. Mi mes ta kere. Bo? Chau chau.